dipelong tša rena a re ba le lentšu la modimo bukeng yela ya dikoronika tša bobedi second chronicles chapter 7 re bale from verse number 13 second chronicles goba dikoronika tša bobedi goba bakoronika ba bobedi chapter 7 re thoma from verse number 13 Dikoronika tša bobedi goba Second Coron uh, Chronicles chapter 7 from verse number 13 ke ne bonetse ba gore o etopile ngwaneso Second Chronicles chapter 7 from verse number 13 re ile e bala re kona modimo yena o reng o re ge ke tswaletše magodimo pula e sane goba ke rometše tšie gore e tle e je dibjalo goba ke ušitše bolwetši bja leubja setšhabeng sa ka ge ba ka nthapela ba ikokobetša ba tla go nna gomme ba tlogela ditsela tša bona tše mpe gona ke tla ba kwa ke le legodimong ka ba lebalela dibe gomme ka boetša naga ya bona sekeng sa yona bjale ke tla di ša tempele ye gomme ka theetša dithapelo tša bona ba ba rapelago mo e re ka theeletša dithapelo tša batho ba ba rapelago mo mhm. e re mme bjale ka ge ke kgethile tempele ye ka e kgethofatša gore e be lefelo le ka le ke tla go khunamelwa go lona go ya go ile ke tla diša ka e hlokomela ka mehla yohle ge o ka ntirela ka potego bjalo ka tafita tatago wa phetha melao ya ka mme wa dira tšohle tše tše ke go laetšego tšona ngwanešu re leboga modimo ka palo ya lentšu la gage modimo a hlogonolofatše palo ya lentšu motheletši mo re badileng gona lentšu la modimo bukeng ya bakoronika ke tlhalositše morago ngwanešu ditiragalo tše di diragatšeng mo lefaseng le re phelang go lona go ya le ka lentšu la modimo lentšu la modimo le bolela mantšua modimo o bolela mantšua o re O re, ge, ge, ge, ge, ge ke tswaletše magodimo dipula di se sa na. E fela e bile gape ke rometše letšie gore e je dibjalwa. Gape, gape e bile ke o šitše bolwetši leubeng, bolwetši bja leubja gona mo setšhabeng. O re mantšu a šia, o re ge fela setšhaba sa ka se ka rapela. sa ikokobetša gomme sa sokologa goba sa lahla ditsela tša bona modimo gore o tla rekwa a le magodimong gomme yena modimo o tla bušetša naga ya rena sekeng goba o tla lokofatša goba go fodiša naga ya rena a e bušetša sekeng ke mantšu a modimo botšweletši ke rata go bolela mantšu a mamohlakeno ba straight forward ke bolele ditaba tše e le gore modimo o nyaka gore di kwetšatši la lekgolo ke boletše gabotse nakong ya pege re tla ya ditabeng ka bolela mantšua ka re mmamohlagare lebeletše go na le ntho e diragalang mo lefase le re phelang go lona ditiragalo tše di diragalang e le taba ya gore batho ba bantšhi Re hloka go nyaka go tseba gore na go reng dilo di thoma go fetoga ka lebaka la gore matšatšing a re phelang go ona ngwanešu re phela lebakeng le e le goreng ga re sa experience maatla a modimo ka tsela ye re be re tlwaetše ka gona re phela nakong e le goreng ga re sa bona modimo a dira dilo ka naka mokgwa re be re tlwaetše ka gona ba bangwe ba ka ipotšiša dipotšišo ba re na e ka ba e le gore modimo o feletše ke maatla na goba e ka ba e le gore modimo mohlomongwe o kwatile go na le tše e le gore mohlomongwe ga a sa nyaka go di dira na re na le dipotšišopotšišo ka nešo tše re ipotšiša go tsona mara modimo le ntši la gage le hlalosa gore ge modimo a phethagatša dilo tše dingwe mo lefaseng lebaka e na e le gore setšhaba sage go na le ditiragalo tše e le goreng ba di dirile gomme modimo ke ka baka leo a itlišang like a punishment mo lefaseng ke boletše mantša gore ngwaneso go na le dilo tše dingwe tše e le gore modimo o di nyaka individual go motho mara go na le tše dingwe ka re bolela ka setšhaba le naga re bolela ka ntho e le gore modimo o nyaka e le ntho ya multitude ke boletše mantša gore ngwaneso metlheng e re phelang ka re ga yona re sepela ka re ga bolwetse bona ba ba covid-19 ka bolela mantšu gore ngwanešu batho ba bantši dipelong tša rena re šetše ba bangwe re kibapile re latlhile thopo re bona o kare modimo ga a sana le maatla ka baka la gore re go na le poifo ye e šetšeng e rula ka gare ga maphelo a rena go na le poifo ye sathane a e tlišitšeng ye e diretšeng gore batho ba e sa dumela modimo ka tsela ye ba ba ba tlwaetše ka gona batho ga ba sa tshepa maatla a modimo batho ga re sa tshepa le gore modimo wa kgona

ene ngwaneso ke rata bolela mantšho gore mo go na le poifo tumelo ga e gona e swanang e sengwaneso re tšwela pele re tshepa mabare ba re a lefasene re tliša poifo diphelong tša rena maatla a modimo re ka seke ra experienca ka lebaka la gore nna rena batho re thoma go latlha hope mo lefaseng le re phelang go lona mara modimo o rata go bolela mantšho o re ge fela setšhaba sa ka se ka sokologa setšhaba sa ge sa lahla dibe sa monyaka sa rapela sa tšhabela go yena jalo ka morena le modimo le mophološi wa maphelo a bona modimo wa tshepiša gore o tla rekwa a le legodimong go motla fodiša naga ya rena a e bušetša sekeng sa yona. Re nyaka Afrika Borwa e boela sekeng na? Ke gore setšhaba sa Modimo se sokologe. Modimo ga a bolele ka gore lapa la ga mamang le sokologe, o bolela ka re setšhaba sa Modimo se sokologe. O bala Afrika Borwa ka bophara. Go na le dibe tše dingwe tše motho a di dirang a le noši. Gwa ba le dibe tše di dirang ke setšhaba ka baka la gore go na le dilo tše dingwe ge re ge di baetapele ba rena ba tšea di-decision tša tšona go dira sebe e le mokgwa wa go nyenyefatša Modimo. E thoma go ba kakaretšo ya setšhaba ka moka ka lebaka la gore ngwanešu go na le batho ba Modimo a ba kgethilego. gore ba emele naga decision ye nngwe le nngwe e ba e tšeang ga kotlo e tla e wela nageng ka baka la gore ke ke batho ba re ba kgethileng jale ka rena batho mohlomong re ba kgetha gore e be baetapele ba rena ke ka baka la ngwaneso go le bohlokwa gore re dike re rapela re rapela naga ya gabo rena gore le baetapele ba rena ba kgone go tšea di-decision tša maleba ka baka la ntho nngwe le nngwe ya ba e dirang goba ba e bolelang e akaretša le rena batho ka baka la gore ke dihlogo tša rena Modimo o lebeletše go tšwa go bona, and go na le dilo tše dingwe tše le gore ge ba di dira, ge Modimo a tliša kotlo o e tliša lefaseng go setšhaba sa gage. Ba ke re gona ke dingwanešu ge lefase la Afrika Borwa le ka sokologa, Modimo a ka tliša tharollo ka baka la gore lefase le le tletše ka dihlakahlakana. ene ngwaneso ke rata bola mantšu a ke a bušeletša kere moya wa modimo ga o dule mo go tletše go tlhakatlhakano moya wa modimo o nyaka ota moya wa modimo o ka se kgone go dula mo go tletše go ditšhila ke bolela mantšu a ngwaneso ke rata go bolela gore go na le dilo tše dingwe ngwaneso go ya le katelelo ya leitlho la semoya ke ditšhila pele ga modimo ge re lebeletše lefaseng le mara modimo o rata gore ga fela rena batho re ka itemogela diphošo tša rena jale ka setšhaba sa modimo ra sokologa ra sokologela go yena modimo o tla rekwa a le mo godimong gomme a fodiša naga ya rena a e bušetša sekeng ngwanešu mmao tla ke bolela jwale re setšhaba sa modimo re wetše ke leuba la bolwetše e lego covid-19 ngwanešu ke bolela jwale ka baka la re sa sepela ka gare ga leru le leso le e le goreng batho ba bantši ngwanešu ge ke bolela jwale re fa se le hlakahlakana ga re sa tseba pele ga re sa tseba morago batho ba bangwe ga ba sa tseba re na e sa le ba diantho di bitsa gore ke fellowship ka ngwaga mang ka baka la rengwe re se sale leru le fihla dilo tša thoma go šentšha tša šikinyega mara na ke re gona ke re ngwaneso a re sekebe ra dumela dilo tša go tshwana le tše di šikinya ditumelo tša rena di ka no šikinya ikonomi di ka no šikinya mešomo di ka no šikinya dikolo le tše dingwe tša tšona mara o sekebe wa dumela e šikinya tumelo ya gago ka baka la rengwe re tumelo ke ntho bohlokwa ye e le goreng e direla gore modimo a kgone gore onara jale ka setšhaba sa gagwe ge fela motho mang le mang a ka tshwarelang go modimo a seke a lahla tsela tša gagwe a ye mare nna le modimo ntwe tee gomme modimo o tla dira mogao ka ra maphelo a rena mara mamohla batho ba bantši ba lahlile tsela ya modimo ba lahletše hope batho ba re be re ba tshepile ba thomile go fetoga mara na ke re gona ke re modimo yona ye o e swereng ngwanešu tšwela pele o swere jalo gomme modimo o tla iponagatša ka nako ya maleba re rata go bona modimo a šoma ka ra maphelo a rena re rata go bona moya wa modimo o šoma letšatšing la lekgono ngwanešu lefase le hlakahlakane dilo tše di diragalang šwale di thoma gore le modimo a di lebelela tša mo šišimiša ke ka baka la ya re sa experience matla modimo ka tsela yona yela ke ka baka la le ka re ga dikereke ngwaneso ga re sa bona modimo ka tsela e re be re mmona ka gona ke mošeletša matšwa ngwaneso ke nyaka re ya ko re ya kwešiša ga re sa bona modimo lefaseng le ka mokgwa re be re mmona ka gona mara phutišo e ba gore batho ba ipotšiša rena e ka ba e le gore modimo o re hlanogetše goba e ka ba e le gore mohlomongwe modimo ga a sa le gona na ba bangwe ba bona ka re modimo wa rena o hwile ba bona o bona o kare modimo wa rena ga a sana maatla mara re go botse ngwaneso modimo wa rena o sana le maatla the fact ya gore motlhomongwe dilo tse dingwe ga di diragale bone bophelong ba gago ga gore gore modimo o feletše ke maatla maatla a modimo a bona ke batho ba ba mo tshepang ka dipelo tša bona ka moka maatla a modimo a bona ke batho ba ba tšereng dikholofelo tša bona le ditshepo tša bona ba di bea mo go yena ke moo ba bonago maatla a modimo ke ka baka le ngwanešilo gore re swantse re leboga modimo ka mehla ga a tšwela pele a re fa bophelo a re newa contract yona ya go phela ka baka la re ga se maswanedi ngwanešo go ya le ka dipolane tša satane gore wena mma mohla o tsoge mara modimo ka moga o ne o itiragala gore e be phethagalo ka baka la re modimo a na le morero ka maphelo a rena Ngwanešu Maatla a Modimo, re ka tlha re sa bona ge fela re ka sokologa re setšhaba sa Modimo, gomme ra nyaka sefahlogo sa gage, mme re tla mmona. O re mpitšeng, gomme nna ke tla le araba. Ge fela setšhaba sa gage se ka goeletša go Modimo, sa thoma go ya go yena ka mokgwa wa poifo, Modimo o tla re kwa a le legodimong. O a tshepiša, Modimo, gore o tla restora naga ya rena. o a tshepiša modimo gore o tla bušetša dilo sekeng ngwanešong mamtla ke bolela ka tsela ye ka baka la gore go na le dintho tše e beng di diragala tše e le gore ngwanešu ga re a di tlwaela ka baka la re tiragalo ya lefase le lentšu la modimo le re satane o tlala go utswa go fetšiša le go bolaya morero wa gagwe ke go tliša go hlakahlakanya dilo morero wa gagwe ke go tliša go tliša confusion ka ra diphega maphelo a batho mamohla batho ga re sa tloa re ye kerekeng re nyaka thušo goba re tsamaye re ye bathong re nyaka dithušo ka baka la re satane o tlišitše dilo tše di tlišang hlakahlakano ka gare ga maphelo a setšhaba sa modimo mara ke fela ba e le goreng ba tseba taba tše ba batla go phela ka baka la lentšu la modimo le re setšhaba sa ka se a lahlega a se lahlege ka baka la re nna modimo ke se lahlile se lahlega ka baka la gore se hloka go tseba ge fela nna le wena re ka fitlhelela ke tsebo re tlo fitlhelela ke go phologa ge fela nna le wena re ka fitlhelela ke tsebo ye maphelo a rena a tlo fetoga ntho e tlhokang e tlhokagala dipelong tša rena ke gore re sokologe re kgone go fitlhelela ke tsebo maphelo a rena a fetoge ikonomi ya rena ngwanešu weta ya godimo re ya fase yeo ga e nyake rena se rena re se nyakang ke gore na modimo yena o sa eme le rena na a e ka ba e le gore dipelo tša rena di sa eme ga botse le modimo na motho mongwe le mongwe o swantse gore a be consene godimo ga tumelo ya gage le modimo O se ka ba concern ka gore wena o lahlegela ke eng mo bophelong tša lefase le ngwanešu re tlo no di tlogela le ge di ka šela it doesn't matter what matters the most ke gore wena le modimo le eme kae setšhaba sa modimo ga fela se ka nyaka go tseba mo se emeng le modimo modimo ba mohla ngwanešu sepetse matla a modimo ga a sa bonala ka baka la re dipelo tša rena ga di a ema gabotse le yena o ka lebelela ngwanešu ka sešupetšo gore ga re sa experience nthwela ya mathomo That is why they put shall put na o kae modimo wa bo Shadrach Meshach le Abednego o kae modimo wa bo Daniel o kae modimo wa bo Moshe ya ntšhitšang ba ega wa ntšhitša ba Israel ega peta o kae modimo wala re mo tsebang o sa le gona ngwanešu lebaka la re se ka ba ra mmona ke gore ga fela re ka se hlohlore marole a ka baka la re modimo ga a nyake go dula poleke mo e le gore go hlakahlakana ge re ka se tšee maphelo a rena ra bja in order we will never see the power of god re adoptile dilo re le jale ka badumedi tša lefase tša mmušo wa leswiswi tšeo di rakago le bobogona ba modimo maphelong a rena mamhla ge re nyaka go bona maatla modimo re a sokola we are struggling because go na le dilo tše le gore we attached our life to and dilo tšela di re palediša go fitlhelela go tseba maatla modimo go na le batho ba bangwe ba e le goreng ba belegwa ka gara mmušo wa modimo letšatšing le they have never seen the power of god because dilo di šetše di hlakahlakane ba no kwa le re testify re bolela maraga ba ka ba di bona nna ke re bona ke re ngwanešu let's bring back the glory of god Re ka buša maatla a Modimo letago la gagwe la thoma go bonagala ge fela re ka ikokobeletša go yena ra lla ra re, Modimo, re bone gore mahlale ya rena e be e le lefela. Re bone gore tše re be re di tapiša ka tšona di ka se ke tša re gola. Ngwanešu, nna ke re go wena ke re le baetapele, e ka ba baetapele ba dikereke, e ka ba baetapele ba naga, ga fela re ka sokologa ra llela go modimo re modimo re nyaka go bona letago la gago gape modimo o tla iponagatša nto engwe leso e tloga e le mahlabiša dihlong go khumana e le gore mmamohla dilo tšela re be re di tlwaetše ga di sa le gona batho ba bangwe ba thoma le go thuša modimo ba thoma go tsentša modimo le dilo ka gare ka baka la gore maatla le ba be ba experience a tšwele a sa le gona batho ba thoma go nyaka dilo ba di eta ka gare ga mmušo wa modimo ba re ba leka go thuša modimo gore batho ba kgone go bona maatla ya ba re ga e sa le maatla modimo na ke re gona ke re ngwaneše molaetša o tletše wena gore sokologa gobane mmuši wa modimo o batametše nako yela ya gore therešo e tšwelele pepele neng e fihlile gobane jesu kriste go segale o a bua ngwanešu e fela ditiragalo tša rena di swantšo di fetoga ka baka la re ngwanešu mmušo wa modimo ke take it or leave it it's what o tšea nnete wa sepela ka yona goba wa e lahla wa lebana le moputso wa yona nna ke re gona ke re lentšu la modimo le re moputso wa sebe ke lefu A gona motho ya nyakang go lebala le lefu, mara ba bantši re ilo le kopana le lona ka baka la go se hlokomela. Ngwanešu, go kgatha go kgathalege gore wena title ya gago e reng mmušong wa Modimo. Dihele ngwanešu, go ya fela batho ba ba disobedient to God, batho ba e le goreng ba tseba nnete but ba palela ke go e šomiša, ba palela ke go e šala morago. ke ka baka le ngwanešu le gore tshokologo e beilwe e re o sa phela ngwanešu o fetoše pelo ya gago o ka ba le bishopo le moruti o le mang o lo mang ngwanešu titlele ke titlele a se sa se bophelo ba gago mara pelo ya gago e ka sokologa modimo wa go bontšha letago la gage A ke tsore na mohlomongwe Modimo o nyaka go bolela le mang, mara molaetša wena wa o kwa ngwanešu. O o theeleditše wa go fihlela, wa mahlatse wena o o kwang ka baka la gore Modimo o bolela le wena. Re nyaka go bona letago la Modimo. Le kae letago lela re le tsebago? Maatla a la Modimo a kae a le re a tlwaetšego? Modimo ola wa go tsoša boLasaro bahung. O kae mma Mohlagare monyaka? Batho ba gakanegile ga ba sa tseba pele ga ba sa tseba morago ba jale ka seema se sengwe se sepedi se re ke meetse magakwa ba re a gakile ke boelelo e le gore ke e biditše gabotse. a re sa tseba re ye pele goba re ye morago ka baka la ditiragalo mamohlale batho ba badumedi ba topta bophelo ba lefase le ba sa tsebe gore dipolane ke dipolane tša satane ba no bona o kare ke botlhajana ba lefase le mara re gobatšangwana ešo re le setšhaba sa modimo re le bana ba modimo Motho yo mongwe le yo mongwe ya dumelang go Modimo a ipitšang ngwana wa Modimo o swanetše gore a hlahle ke moya wa Modimo. Ge o hlahla ke moya wa Modimo ngwanešu o tla ba le ntho e di bitšang ke the discerning spirit, moya wa go kgona go lemoga wa go ba le temogo ya dilo tše di se beng right le tše di beng right. O tla kgona go itemogela meboya ye e tlago le dilo tša di-fashion bophelong ba gago wa kgona go bona gore ntho ga se yona goba ntho ke yona ke ka baka le e le gore mma mohla re adopta le dilo tša di-fashion ka gare ga ngwako wa modimo ya ba re ga re lemo gore re mema le meboya ya mengwe ya madimo le maphelong a rena mo re fellowshipa ngwana ngwanešu ga e be poleke ye bohlokwa ya boikokobetšo ye le goreng le ge motho a tsena ngwako re o tsena bogoneng ba modimo ke ka moo re tla go kgona go bona letago la gage ba go tlha re tlhakatlhakantšhitše dilo re tsentšha fišene a re tso re mme masatane ka ra maphelo a rena ngwane šere ke bolele taba tše ka baka la re di bohlokwa di tlo thuša motho o mongwe go sasa nna ke moromiwa ngwanešu e fela ke tlile go go fa ditaba tše. re na le dilo tše e le gore a di adopta and-e dilo tše di mess-upa maphelo a rena. Dilo tše di hlakahlakantšha meboya ya rena. Dilo tše rena re di dira re re a ithabiša re sa tsebe gore re mema meboya e mebe ka gare ga maphelo a rena. Batho ba bangwe ba toptile maphelo a lefase ba re ke fishene ka ra manyalo a bona ba sa tsebe gore ba mema satane manyalong a bona. Mamhla dilo di a hlakahlakanya ba makatša ke gore e reng dilo di no hlakahlakana lenyalo le se sa hlakana a ba tsebe gore ba memile satane ka ra manyalo a bona. bjale se hlokomela lefase le se kwa amogela nto nngwe le ye nngwe ye lefase le go fang yona e nyaka go tseba rena e ka ba e le gore nto ke nto e le gore e tlo nkgola goba e tlo ndestroya na se kwa no tša nto wa re ke a kgabisa ka ra lenyalo wa re ke a kgabisa ka re ga kereke o tla mema satane gomme letago la modimo la sepela wa šala o thoma go nyaka modimo ya ba re o sepetše wa thoma go thuša modimo ka maatla gago ya ba ra dilo ga di sa kgonega be very very careful ngwaneso ka baka la lefase le satane ga a thabela ntho re e dirago satane ga a thabele lenyalo la gago satane ga a thabele ga wena o biditse ke modimo wa ga kereke satane he will always fight by, by all means gore a destroye ntho o nyakang go e builder be very very vigilant bula matlho ngwana ešo gobane lefase le le a lwa and ga wena o sware beke o sabe le matlho bona you will lose everything in the side of god ke bolela mantšu a ke realo Modimo o na le ntho bohlokwa ya nyakang go e tliša ngwanešu and gore rena re fetogele maatla le modimo a bonagale o nyaka re fela re ka sokologa ra lahla boikgogomošo bo ba rena ra lahla gore rena re a tseba ra lahla gore rena re nyaka gore bo semangmang ba re bone ra nyaka modimo ra tšhabela mo go yena he will, he will make things right o tla lokiša dilo. Mara bothata šebo ke nyaka gore batho ba mpone gore le nna ke kwešiša dilo. Ke nyaka gore batho ba mpone gore le nna ke tsamaya ka standard. Ngwanešu e re ke go botše, it's a matter of heaven and hell. Ntho e nngwe le e nngwe yeo o e dirang mo lefaseng le, ke peu o a bjala ena ga gona peu ye motho a ka e bjalang pula ya inela ya hloka go ya go hloka go mela ka le lengwe la matšatši ngwana šupeu ye nngwe le nngwe ye re e jwetseng e a mela gomme a gona motho ya tlo bang surprised go ya le ka peu ya e jwetseng o ka se ke ngwana šiwa lahlela Wa lahlela peu ya meetlwa, wa tla wa expecta gore go mele di-fruits tše dibotse tše e le goreng di a tanta. Highly impossible. Motho yo mongwe le yo mongwe ntho a e jwalang ke ntho ya tlogo kopana le yona in the future, ya mo fa dikenywa go ya le ka bobjalo bja gagwe. Maitapišo a rena mo lefaseng lena, go na le letšatši le e le gore re yo kopana. le dikenywa tše re be re jala mo lefaseng e fela motho mongwe le mongwe o tlo ripa di-consequences tša ntho nngwe le nngwe ya e jalang a ke tse re kokogetše na ngwaneše ke bolela mantšho gore bophelo ba motho it doesn't matter gore o swere baebele it doesn't matter o apere jwang ngwanešu what matters ke gore na nto o e bjala mo lefaseng ke peo ya mohuta mang e na le moputso mo re yang gona. Ke rata go bolela mantšu a ngwanešu, mohlomongwe molaetša o tletše go batho ba e le goreng ke badumedi a ke tsebe, mara e be e le molaetša wa go phafoša gore a re hlokomeleng ge re phela re se ka ba ra hlakanya Modimo le dilo ka baka la the moment o thoma go nyaka go thuša Modimo ke gona go lahlile tsela. Modimo ga a nyake go thušiwa our God lentšu la Modimo le is he is a jealous God ke Modimo wa nyakang gore batho ba mmone a le noši ga a dira dilo gore re kgone gore le ge re mo rata re tsebo gore re rata yena ga le noši na ge wena o tšea dilo o di hlakanya le Modimo o e fa batho gore ba thušege ke mang o e le gore o thušitše batho gare ga Modimo le dilo tša gago ke molaetša ntho eo mara nna ke re gona ke re ba lehlogonolo ke ba go ba le tsebe ya go kwa se modimo a se bolelago modimo a kare a ka re phološa a fetoša dipelo tša rena ka re modimo a ka re kwa ge re llela go yena re llela for tshokologo ya gage a kgona go fetoša memoya ya rena o ka re modimo a ka re kwa ge re lla re mmitša re re modimo re lahlegetše keng boa go maphelo a rena o ka re bahlanka ba ka ema ba re modimo ditempele tša rena o ka re jalo gona ga re sa bona ntho ela re e tsebang modimo bring back the glory in the church so that le motho ga a lwala a tsena ka kerekeng a kgone go kwa maatla a sepelang bolwetse bo sepele gobane mo go be le modimo bolwetse bo ka seke ba kgona go kgotlelela bo swantse gore bo sepele e sa le modimo ke eng e ntho e kubileng letago la modimo maphelong a rena ke eng e ntho e kubileng bogona ba modimo ra sa bo bona ka tsela e re bo bona ka gona a re ipotšišeng dipotšišo tšeuwe and a re thomeng go nyaka go tseba gore na bothata bo thomile kae ke ile ka bolela molaetša mong ka re lena le loile ke mang le mamotlha ke sa bušeletša ma a re nyakong go tseba gore na ke eng ntho e kubileng taba ye go na le ntho nngwe e re e dirile ye e le goreng ga e kgatlhe modimo le gatee ka gobane modimo yena o tshepagatše lentšu la